Mi fydd pobl Môn a Glanna'r Fenai yn gyfarwydd iawn efo testun y Nadli y p'nawd 'ma. Mae llong y Prins Madog a'i rhagflaenydd, y Prins Madog, wreiddiol, wedi bod yn olygfa gyfarwydd iawn, wedi rhathu i bier Porthaethwy ers degawdau. Dwi'n Falch o gael i dangos i ar y sgriniau o'n cwmpas ni yma yn y siambr heddiw. Hyd i'r llong fwyaf i'w gweld yn gyson ar y fennau ac i bawb sy'n yn falch ohoni hi sy'n gwybod i bod hi'n symbol o ragoriaeth. Adran Gwyddorau Eigion Prifysgol Bangor ym Mhorthaethwy, wel dwi'n gobeithio y gallai'ch gwneud chi yn fwy balch byth ohoni hi yn y deg munud Nesa, a'ch perswadio chi o bwysigrwydd y Prins Madog rŵan, a'i photensial cenedlaethol hi mewn blynyddoedd i ddod. Dwi'n edrych ymlaen am ymateb y Llywodraeth ac a'i ddeud hefyd mod i uh, wedi cytuno i roi amser i Mark uh, Isherwood uh, ymateb i'n sylwadau i hefyd. Mi ddechreuwn ni efo rhywfaint o gyd-destun. Yn 34 metr o hyd, yr RV Prince Madog ydy'r llong ymchwil fwyaf yn y sector addysg uwch ym Mhrydain gyfan. Yn 2001 cafodd hi adeiladu, ond mae'r buddsoddi sydd wedi bod ynddi hi ers hynny yn golygu i bod hi'n llong fodern iawn sy'n gallu ymgymryd efo ystod eang o dasgau ymchwil yn nyfroedd Cymru a thu hwnt o fewn ffiniau y silff gyfandirol. Mae'n cynnwys offer sonar multi-beam ar gyfer mapio safon uchel neu high resolution, mae'n cynnwys sidescan sonar ar gyfer morffoleg gwely'r môr, offer proffilio dan wely'r môr neu sub-bottom profiler i astudio strwythur, Gwelir mor mae'n cario offer ADCP ar gyfer mesur Cerrynt, CTD, i wneud mesuriadau yn y dŵr ac mae o'n cario offer i asesu popeth sy'n byw ar y gwaelod ag yn y golofn ddŵr uh, o plancton i bysgod. Mae'n gallu gweithio 4 awr ar hugen y dydd am ddeg diwrnod yn ddi-dor. Ac ar ben hynny, wrth gwrs, mae gan Brifysgol Bangor y gallu gwyddonol i ddadansoddi a defnyddio yr holl ddata sy'n cael ei gasglu. E, I grynhoi, mae'r Prins Madog felly y llong i hoffer a'r bobl sy'n y tu cefn iddi yr union beth sydd ei angen i astudio moroedd Cymru. A mae yna lot i'w astudio. Mae ganddo ni 2,200 km o arfordir. Ond wrth gwrs, mae'n cyfrifoldebau ni a cyfrifo, cyfrifoldebau Llywodraeth yn ymestyn y tu hwnt, ymhell tu hwnt i'r arfordir hwnnw, 200 milltir. Arwynebedd Cymru, y tir, hynny ydy, ydy ryw 21,000 cilometr sgwâr. Ond mae gynddon ni 32,000 cilometr o wely'r môr. Ond chydig iawn o hwnnw, da ni'n ei adnabod yn dda. Cyfran fechan iawn ohono fo sydd wedi cael ei astudio a'i fapio. Mi gafodd cynllun morol i Gymru i gyhoeddi ym mis Tachwedd 2015, hen bryd cael hyn, mae'n rhaid deud, ac ynddo fo mae o'n deud bod ardal forol Cymru'n cynnwys adnoddau naturiol gwerthfawr ac amrywiol all gynnig cyfleon economaidd a chymdeithasol sylweddol a sy'n cyfrannu at les y genedl a lles cenedlaethau y dyfodol. Mae'n ddatganiad dwi'n cytuno'n llwyr efo fo, ond mewn difri, dydan ni'n gwybod fawr ddim manylion y am yr adnodda yna. Mae'n rhyfeddol cynlliad o'n gwely môr ni sy wedi cael ei fapio o ystyried manylder mapio y tir. A mae mapio o'r math yma'n flaenoriaeth ar lefel Undeb Ewropeaidd ers tro. Dyma ddudodd Gomisiynydd dros Faterion Morwrol a Physgodfeydd, Our initiative, the EU initiative, to create a digital map of the entire Seabed of European waters will increase the predictability for businesses to invest, lowering costs and stimulates further innovation for sustainable blue growth. Ar lefel Ewropeaidd, mae yna feddwl strategol wedi bod ynglyn â sut i wneud y mapio yna. Ond does na ddim cynllun wedi gyd-lynu ar gyfer y Deyrnas Unedig. Dim cynllun ar gyfer Cymru. Mae'r broses o gasglu data wedi bod yn ad hoc, dydy o ddim wedi cael ei gyd-lynu yn iawn, a mae'n rhaid i hynny newid. Ac wrth gwrs, mae ganddon ni'r adnodd sydd ei angen i wneud y gwaith. Dyn ni'n ei gweld hi ar y sgrin, y Prins Madoc. Felly, be 'di'r broblem? Ond mae model cyllido y llong wedi bod yn effeithiol iawn yn y gorffennol. Mae wedi galluogi Prifysgol Bangor i gael y llong. Mae'n cael ei rhedeg ar y cyd gan y Brifysgol a chwmni P&O Marine fel cyd-berchnogion. Mae'r Brifysgol yn defnyddio'r llong ar gyfer ymchwil a dysgu am 125 diwrnod y flwyddyn, ac mae P&O Marine yn chwilio am siarteri ar gyfer gweddill yr amser i wneud y prosiect yn hyfyw a chynaliadwy. Mae wedi bod yn enghraifft ragorol o bartneriaeth rhwng y sector gyhoeddus a'r sector breifat. Ond, a dyma'r rheswm dros y ddadl, does 'na ddim addewid y bydd yr adnodd ganddon ni ar ôl 2021. Dyna pryd mae'r cytundeb presennol yn dod i ben. Mae yna gwymp sylweddol wedi bod yn y farchnad am wasanaethau masnachol, P&O yn defnyddio y llong arbennig hynny uh, hon, ac mae hynny'n peryglu y bartneriaeth. Ac fel mae'n edrych ar hyn o bryd, mae'n ymddangos yn anhebygol y bydd P&O yn gallu adnewyddu y cytundeb. Felly mae angen ateb amgen. Yr hyn dwi am ei weld yn digwydd ydy dyrchafu y Prince Madog o long ymchwil Prifysgol Bangor i statws llong ymchwil forwrol genedlaethol. Ac yn syml iawn, da ni angen un. Oddi ar arfordir Môn ar hyn o bryd mae yna waith gyffroes iawn yn digwydd o ddatblygu ardal arddangos, technolegau cynhyrchu trydan a o'r llanw. Be sy'n gwneud y parth ar arddangos yn ddeniadol i gwmnïau ynni ydy bod y gwaith paratoi wedi wneud ar eu cyfer nhw gan Morlais yn barod, nhw sy'n rhedeg y fenter, yn cynnwys yr holl waith mapio a darparu gwybodaeth sydd ei angen arnyn nhw ynglŷn â chyflwr gwely'r môr a lle y cawn nhw roi i peiriannau. Os da ni wirioneddol o ddifri am fanteisio i'r eitha ar y llanw a'r cerrynt sy'n llifo o gwmpas Cymru i ddod â budd economaidd a budd amgylcheddol hefyd i genedlaethau'r dyfodol, yna da ni angen gwneud y gwaith mapio i ddangos be yn union ydi'r cyfleon. Ac os nad da ni'n ei wneud o, mae gwledydd eraill am ei wneud o. Mi soniais yn gynharach am waith strategol y Comisiwn Ewropeaidd. Gadewch fi edrych ar beth sy'n digwydd yn y wlad Ewropeaidd agosaf ata ni, ein cymdogion draw yng Ngweriniaeth Iwerddon. Mae ganddyn nhw ddwy long ymchwil genedlaethol yn barod. Y brif un, y Celtic Explorer, yn llong 65 metr o hyd, wedi chomisiynu yn 2003. Yn gynharach eleni, mi ddwedodd Llywodraeth y Weriniaeth eu bod nhw'n bwriadu prynu llong ymchwil newydd i gymryd lle llong arall sydd ganddyn nhw ar hyn o bryd, y Celtic Voyager. Mae Iwerddon yn gwybod bod raid iddyn nhw gael yr adnoddau yma er mwyn iddyn nhw allu manteisio ar eu hadnoddau morol nhw. Mae'r adroddiad Harnessing Our Ocean Wealth, gyhoeddwyd yn ôl yn 2012, yn cynnig strategaeth uchelgeisiol sy'n dangos gymaint mae Iwerddon yn cymryd y cyfleon yma o ddifri. Dwi ddim wedi gweld pris ar gyfer y llong newydd, mi gostiodd y Celtic Explorer, o ran diddordeb, rhyw dair miliwn ar hugain ewro nôl yn 2003. Yn y Prince Madoc, mae ganddo ni long yno yn barod, ac mae yno i Gymru. Ond all Prifysgol Bangor ddim fforddio'i rhedeg hi i hunain. Mae angen cefnogaeth. Nid degau o filiynau o gyfalaf, ond cefnogaeth. A heb y gefnogaeth honno, nid dim ond Bangor ond Cymru yn fydda'n colli yr adnodd rhagorol yma. Does 'na 'r un brifysgol arall ym Mhrydain yn berchen ar long fel hon. I brifysgol, mae'n adnodd drud iawn. Ond i wlad sydd angen buddsoddi yn ei dyfodol, 'dan ni'n sôn am symiau cymharol fychan o arian. Dyma i chi enghraifft o sut alla fo weithio. uh, yn cadw partner masnachol preifat o bosib fel rhan o'r fargen hefyd. O gofio bod na werth blynyddoedd o waith mapio uh, angen i wneud, angen i wneud er lles economaidd Cymru, tasa Llywodraeth Cymru'n dod yn bartner yn y Prins Madog fel llong ymchwil forwrol genedlaethol, yn buddsoddi mewn dim ond, ddeudon ni, hanner cant o ddyddiau y flwyddyn, mi alla hynny fod yn ddigon i achub y llong. Ac efallai dim ond dechrau fydda hynny. Hanner cant o ddyddiau, rhyw 5,000 o bunnau y dydd, 200 a hanner o filoedd o bunnau'r flwyddyn. Dyna'r cyfan da ni'n sôn amdano fo, e, o bosib, ar gyfer gwaith mapio alla fod ar potensial, waeth ni fod yn onest, i ryddhau ac agor y ffordd at werth biliynau o bunnau o brosiectau ynni, yn ogystal â bod yn ffynhonnell gwybodaeth allweddol ym meysydd cadwraeth, twristiaeth, hamdden, pysgodfeydd a chynhyrchiant bwyd. Mae'n ffordd, byddwn i'n dadlau, gost effeithiol iawn o ddilifrio y data sydd ei angen at y dyfodol, o ddarparu'r dadansoddiad gwyddonol angenrheidiol, ac o edrych arno fo fel cymorth i adran gwyddorau eigion o safon byd eang. Mae e hefyd yn, yn fodd o gynnal a chryfhau y sylfeini ar gyfer ymchwil morwrol yn y ystyr ehangach, sy hefyd, wrth gwrs, yn hwb economaidd i Gymru. Mae'r llong yma yn denu myfyrwyr gorau'r byd i Gymru. I grynhoi ta, mae ffyniant a buddsoddiad yn yr economi las yng Nghymru yn dibynnu ar yn dealltwriaeth o'r moroedd sy o'n cwmpas ni. Mi ydan ni mewn sefyllfa freintiedig bod y gallu ganddo ni wneud yr ymchwil yma, da ni'n lwcus bod y Prins Madog yn yn meddiant ni'n barod, ond os fyw i ni chymryd hi yn ganiataol. Ar ôl gadael yr Undeb Ewropeaidd, mi fydd yna fwy o gyfrifoldebau ar ysgwydda ni uh, dros reoli yn adnoddau naturiol, ond i wneud y rheoli yna, mi fydd angen y math o dystiolaeth wyddonol uh, sydd ddim ganddo ni uh, ar hyn o bryd. Mae gan Gymru y gallu i fod yn arweinydd mewn technoleg ynni llif llanw. Mae targedau yn ynni lle gan y Llywodraeth ar gyfer cynyddu cynhyrchiant oddi ar yn arfordir o fewn yr blynyddoedd nesaf. Ond mae angen gwneud y buddsoddiad mewn cynhyrchu ynni yn hawdd iawn, ac er mwyn hynny mae angen data, mae angen mapio. Uchelgais yr Undeb Ewropeaidd, fel dydis i, di mapio i holl foroedd. Mae Iwerddon, fel y dydis i, yn buddsoddi yn hyn, ond sgin Cymru ar hyn o bryd yn dal ddim rhaglen o'r fath, a'r Prince Madog ydi'r allwedd. The Prince Madog is the key to future Welsh maritime research. It's the key to providing the science, providing the uh, the data, the evidence to make the most of our maritime resources. We have